Khoi na facang bek cu khoi kan zoh tuh lai. Facang bek khoi ka dah na chiah? Khoi, ia, ai hninh ko tung. Facang um maw chungah? A facang ke van langter lo hmanh. Oh, maka mahilong nan nei cang te. Phaisa te nan nei maw cok nak ding?

Chungkhar a harsa ngaimi dawh kan si le hika hin an khuasak ning pawl zeitindah an harsat ning a si timi pawl kha anmah chungkhar nu bik he biaruahnak an kan ngei lai. Hngal a ṭhe ma? Kong mala pi man a ṭhe mala. A ṭhe ma? Oh. An nunnak in cu se hika cu hi.

Nih a van ka chimh ding ahkhan cun an pa hi ralkap nih an tlaih i khua thil nak a tlut tikah khan ralkap nih an tlaih i a pa le inn ahkhan mei in an khangh chih ee ti pa le inn ah mah zong kha cuti cun thiam dihlak in mei in an khangh chih ti kha hika i camera kan tlaih tu nih khan a van ka chimh ning si. Mah hi hnam chiaha

hika hin facang bek hnih te hi kan anmah hrangah kan rak pek hna i hi facang bawmtu hi reilo an si. Van Lian Ham USA Van Lian Ham USA ka nei san te i ma na tung na ropkal ropkar val Australia Miracle var i bawmhnak kha khika chaklei ah khika nakin pi lili kha bek nih kan pek. I Van Lian Ham nih hin chungkhar he chungkhar tam ngai caah khan phaisa a rak kan kuat i cucu hika hin bek hnih kan van pek phot hna. Cu hnuah Chaklei dawngah maw khoika dik dawng khat he har bak men um rih i cucu kan van tawlrel rih lai. Na chim cang maw? Ai, ane cu bia chim kho lo. Oh, bia holh kho lomi si. A muya in. Zeihmanh bia thei lo a hna chetmi si le anmah chungkhar kha van len kan tuihmi hna khi si. Hika hi an um dan pawl he. Khat a va tin. Pa Thangor,

Kanman um ba thang a. Mah hi mah hi an nu hi ata tha lo khol zong thiam lo mi se cu cu kan ban deng him mi cu se chot awk a that lo cha khan an pa tu kha kan ban chot deuh hna lai Aw, hika hi an umnak cu si hi. Eh, khi bawm te pe ta khi. Hmm. Lai holh na thei ko lo maw? Thei ko. Ron Paul Day. Thiam ngai ko hei, Laiholh thiam ngai ke. Fa pa zeizah thlan an neih? Pathum. Na fa le ka hen an um dih maw? Upa bik kum zeizah thla si? Kum hleithum. Cucu atu hi nangmah kum zeizat lai na si? Sawmnga pahnih. Nga hnih. Sawmnga pahnih. Zei thla nan ṭuan nan kawl? Ei le din pawl ah nan har maw? Oh ka har. Nan har. Ramdang lei bawmchantu chungkhat sahlawh nan nei maw? Um lo. Um lo.

Nikhat zeizah in dah na ṭuan? Zali. Cucu na keng a fak tikah cun na ṭuan khawh lo ahcun zeidah nan ei ne lai? Khoika dah khoika dah facang nan lak lai? Dinabit khari bang kan sak te her bang kaan huam na um a ti. Mi sinah na hal hau lai. Tangka pung in na ṭuan la le na cham ṭhan te hna lai teh. Tangka pung in na lak hau la. Atu hi teh facang nan nei maw? Ei ding facang. Tun sial uma. Bek zeizah Bek khat zong nan nei lo maw? Zei bek zeicah dah nan neih cang? Bek khat. Bek khat he zei can dah nan ei? Bek khat he hian thlai hian sak, hian khat hian hian sak. Hi hi en en.

facang um maw chungah a facang ke van langter lo hman oh makha mahilong nan nei cang te phaisa te nan nei mo chok nak ding nei lo zeiza da se facang bek khat a zeiza na nan chok Thong hnih cu kaa tiat te lawng um te facang he. Ni hnih nan ei la maw he? Ni khat. Ni khat nan ei la le dih lai. Mi sinah paisa na lak la. A ba in facang na lak lai teh. Mission a facang kha kan ti la ka chawi lai ti. Oh, mission a facang ka chawi lai. Oh. Eh. I rian na tuan ting an na chap lai. Oh. Ah, sit sit. Mi te zai mi da nan ei ton. Untuk polin ei te nan mi chu. Ah. Khi ka le khe An ihnak si te. Puan cu nan nei ko teh, puan nan nei maw? Nihin to la te. Ha? Puan tlawmpal nan nei. Oh, sitak. Hika hin ah atui hika hin khem ah hin minung tampi an um. Ah, zai ka tilai. Dong tampi kha khua an sa hna le an um hna. Nain cu chungah cun a harsa bakmi chungkhar pali tutan ah hin an um le pathum hi ca lawng kha uh, facang kha ka van tawlrel le hin uh, an nih dong he uh, ka van tawlrel ti lo ka ti la cu uh, kan van hrel deuh mi te kan si le an nih chungkhar ah A harsami ah harsa chin timi bak kha an si ve. Le zeipaoh si ah ka va tlung phot lai i hika tu hin an i cawk te lai, phaisa tu in ka rak kuat te hna lai. Le phaisa tu in thongli, thongli kan kuat hna lai maw? Phaisa thongli ka kuat hna lai i hika tu hin anmah tein ka changtu an i cawk te lai. Le atu i a van bawmtu ding thongli van bawmtu ding hi van lian ham USA ah ummi si mu thla nan cam piak te lai mu van lian ham si lai i thong li rak kuat hna lai le tutan ah khan cun kan facang kha dih cang le dong thum kha num mei an pa le nan thi tak cang mi rakam nan tha cang mi na hi ka hin tuan ok ummi po an tuan cun ai le din man a lungre thei takin a ummi chungkhar khar thum kha facang kan pek nai an lai dong hi kan ban hrel sual hna Le zeipaoh sia mipi kan kan bawmtu Van Lian Ham te chungkhar US khuasa mi nan cungah kan i lawm tuk.